Fil-letteratura u d-drama, il-ħajja reliġjuża spiss isservi ta' sfond għal praspar, bħal Father Ted fl-Ingilterra u Don Camillo fl-Italja, u Fra Mudest, Fred u l-Fra, u Dun Benit f'pajjiżna. F'din ir-rokna se nħarsu lejn qassis ieħor ċelebri li ħareġ mil-letteratura lokali, il-famuż kappillan ta' Tuse Costa. Fil-letteratura tas-snin tletin, Malta għamlet qabża kbira 'l quddiem f'livell għoli ta' letteratura, biss imbagħad naħseb miċ-ċirkustanzi tal-gwerra u ta' wara l-gwerra ftit li xejn Kien hemm żviluppi fil-letteratura u nemmen illi dawk is-snin Malta marret daqsxejn lura. Jekk kienet qiegħda tipprova tlaħħaq mal-letteratura Ingliża u Taljana jew Franċiża, u mbagħad f'daqqa waħda kellek nixfa kbira ta' għoxrin, kważi tletin sena illi ma kellekx letteratura illi tista' tgħid illi kienet daqshekk ta' stoffa illi tkompli mal-letteratura tat-tletinijiet. Biss fis-sebgħinijiet, iva, U f'lejn l-aħħar tas-sittinijiet naħseb illi Tuse Costa rnexxielu jerġa' jibni malajr, jerġa' jfakkrek bil-mod satiriku, mhux goff imma, li kien juża Ġwann Mamo, Ġwann Mamo nafu li kien juża letteratura daqsxejn goffa u diretta. Kellu letteratura ċinika li ddaħkek, tusekosta, illi żżommok għaddej, il-kitba kienet mexxejja. U naħseb illi iva, kienet relevanti ħafna għal dawk iż-żminijiet. Il-kuntest illi uża Tusekosta kien il-politika ta' dak iż-żmien. Jiġifieri kellek il-Partit Laburista li kien fil-Gvern, kellek il-Partit Nazzjonalista li għaddej minn trasformazzjoni li jibdlu l-mexxej tagħhom, kellek il-Knisja li kienet għadha għadha għadha super super potenza, kellek it-tilwim realistiku li kien hemm bejn Mintoff u Gonzi fis-sittinijiet u Tusekosta speċi qabad dawn l-affarijiet kollha, u żewwiġhom fi ktieb umoristiku. Hemm inti tħoss illi hemm pika bejn eh, il-kappillan misterjuż li ma nafu qatt ma nkunu nafu x'ismu dal-kappillan u Gustaf il-Gugu. Hemm pika, hemm pika. Sa meta inti tibda tidħol fl-istorja ssib illi Gustaf il-Gugu huwa l-President tal-Partit Liberali, mela qiegħed jirreferi għall-Partit Laburista. Il-kappillan jiġbed lejn in-naħa tal-Partit Nazzjonali, qed jirreferi għall-Partit Nazzjonalista, u kell, għandek dawn l-esponamenti illi fil-ħajja reali, fil-ħajja reali, qiegħed tħosshom dak iż-żmien kont tħoss illi il-Knisja u l-Partit Laburista ftit li xejn kienu jimxu id f'id. Kellek il-famużi sitt punti ta' Dom Mintoff, li ried juża Dom Mintoff biex jinfatam kemm jista' jkun mill-Knisja. Ried jagħmel is-separazzjoni f'wieħed minn dawn il-punti kien is-separazzjoni ta' bejn Stat u Knisja. U f'dawn tħosshom u tħoss il-Kappillan il-poter li għad għandu l-kappillan, il-poter fir-raħal li għandu l-kappillan, in-nies iħarsu lejh bħala xi ħaġa. Għandek ukoll xi ħaġa li ġejja minn Don Camillo li l-kappillan jitkellem mal-kurċifiss, kappillan jieħu l-pariri tal-kurċifiss. Ġifieri hu mibni mibni tista' tgħid fuq l-istorja ta' Don Camillo. Imma l-element politku Malti jinħass ħafna ħafna ħafna. Nemmen illi għandu jkun hemm iktar għarfien, għandu jkun hemm iktar studji dwar daw il-kotba ta' Tuse Costa, milux wisq ħareġ żewġ kotba oħra tal-istess eh, sensiela, ġifieri il-kappillan fil-ġimgħa mqaddsa jidilli u l-kappillan fil-milied. Eh, ġifieri nemmen illi Għandu jkun hemm iktar studji dwar dwar dan il-kittieb l-ewwel nett, dwar Tuse Costa, u dwar dwar daw in-novelli illi illi ħareġ fuq fuq dan l-imbierek, ħa nsemmi ktieb minnhom dan l-imbierek ta' kappillan għax il-praspar jiġru warah, il-kappillan jew jivvinthom hu, biss fl-istess ħin huwa Persuna rispettata ħafna, persuna li awtorità, minnha nnifisha hija awtorità. Biss jagħmel jagħmel il-kummedji hu wkoll, jiġifieri jiżbalji hu wkoll u b'hekk għedt li Tusekosta huwa bbilanċjat ħafna għax Tusekosta fejn ħaqqu tbeżbiża l-kappillan itihielu, fejn ħaqqu tbeżbiża Gustaf itihielu, fejn ħaqqu tbeżbiża tal-Partit Nazzjonalista Itijilhom, ġifieri dejjem żamm il-parzjalità. Nemmen illi jeħtieġ isir studju, riċerka dwar Tuse Costa u dal-kappillan.